Indi bir dem kararym ýok, Bu menzilde durarym ýok, Bu sözden hiç habarym ýok, Habarsyz binowa kyldy. Ejemjanyň özi çaga dogrup bilmeýärdi. Ejemjan bir ogla intizar bolup, munuň üçin gije-gündiz dileg edipdi. Ol bu oglanyň masgaraçylygyny aýryp, ojagyň mirasdary bolaryna umyt baglaýardy. Onsoň men doguldym. On aýlyk keselbent çaga ejir çekýärdi. Men bu maşgala ogullyk alyndyň. Şol döwürde obada ýaşaýan sada maşgalamyz bagtyň nämedigini bilýärdi. Meniň çagalygym ýagty gelejek baradaky arzuw-hyýallardan dolup-daşýardy. Maňa bu habary ilki kakam aýtdy. Meniň mähriban ejem janyň gözleri kör bolup başlapdyr. Men onuň indi nähili boljagyny göz öňüme hiç getirip bilemokdym. Ol tümlüge gaplanyp nädip ýaşarka? Şondan köp wagt geçmänkä men synp otagynda otyrdym. Şol gün meni öýe ir alyp gaýtdylar. Öýde kör ejem maňa daýymyň ýogalandygyny aýtdy. Men muňa doly düşünmesem-de, onuň gidendigine, ony gaýdyp görmejekdigime akylym çatýardy. Men Hudaýdan, Näme üçin ölüm bar? Bigünä adamlar näme üçin ejir çekýärler? Durmuşyň manysy näme? diýip soradym. Meniň ejem örän takwa aýal bolansoň, maňa köp zatlary öwretdi. Jennete ýetmek üçin geçilmeli syrat köprüsi barada onuň aýdanlary gözümiň öňünde edil janly surat kimin geçýärdi. Bu köpri gyl ýaly inçedi. Gylyç ýaly ýitidi. Aşagynda bolsa dowzahyň ody lowlap ýanýardy. Durmuşda käwagt umyt-arzuwlarymyzyň bary uçudyň gyrasynda hallan atýan ýaly görünýär. Bu soraglaryň jogabyny ençeme ýyl agtaranymdan soň, men aýaga galdym. Köwşümi arassalap, Täze penjemi geýdim-de atyr sepindim. Men gaty ýaşdym. Ýaňy bir on ýedi ýaşymdadym. Arzuwlaryma eýermek wagty gelip ýetipdi. Men okuwa girmek üçin arza berdim. Bar güýjümi, yhlasymy okuwa gönükdirdim. Men hatda klasdaşlarymyň baryndan üstün çykdym. Başymy dik tutdum, sebäbi men. Hukuk fakultetine girmäge çemeleşýärdim. Men oňa giräýmelidim. Men durmuşymda şondan başga maksat bardyr diýip pikir-de etmeýärdim. Garaşylan gün ýetip geldi. Ýüregim gürsülläp agzymdan çykaýjak bolýardy. Ekzamene girenimde ähli güýjümi bir ýere toplap, jogaplamy ýazmaga başladym. Men her sahypany dolduranymda, arzuwym gözümiň öňündedi. Ekzameni tabşyranymda, meni buýsanç duýgusy gaplady. Emma bar arzuwlarym puç boldy. Meniň para bermäge pulum bolmansoň, okuwa girip wezipe edinmek niýetim başlanman tamamlandy. Sussy peslikden başymy galdyryp, töwerek-daşyma garanymda, Köp dostlarymyň içgiden, neşeden, meýlislerden doly biperwaý durmuşda ýaşaýandygyny gördüm. Men öz ýanymdan, Durmuşyň manysy belki şudur diýip oýlandym. Men olara goşulyp, arak içip, keýpi-sapanyň yzynda entemäge başladym. Biz keýp çekip, hahaýlap gülýärdik. Emma özümdäki biraz puly şeýle bidüzgünçilige sowurmak bilen, Men öz arzuwymdan, maşgalamdan, iň erbedi-de Hudaýdan daşlaşýardym. Gije ýeke galyp, kölegelere çiňňerilip seredenimde, özümi tümlügiň girdabyna batyp barýan ýaly duýdum. Ýanyp perwan dek her dem, ýüregim dolduryp ýüz gam, kaddym ham, gözlerim pür nem bu janymga jepa kyldy. Ýaz pasly ýetip geldi. Baýyrlar-dereler gyş ukusyndan oýanyp, janlanyp başladylar. Eýsem bularyň barynyň haýsydyr bir maksady barmyka? Ýaz pasly meniň köňlümi-de oýardy. Hudaý meni Maýa atly gözel bir gyza duşurdy. Biz ikimiz ajaýyp durmuşa gadam basdyk. Maşgalamyz ulaldy. Aýalymyň dogany Aşyr meniň jana-jan doganym ýaly boldy. Men özümiň ogulluk alnyşym ýadyma düşdi. Ol diýseň tebigy bolupdy. Men edil şu maşgalada doglan ýalydym. Öňde-soňda duýan ajaýyp zatlarymyň biri-de, ýigrimi ýaşanynda ajaýyp gyzym Şahyra doguldy. Çaga doglanda onuň kakasy dogulýarmyş diýip aýdýarlar. Kakanyň şeýdip gaýtadan dogulmagy maňa soňra başdan geçirjek başga bir gaýtadan dogluşa aň ýetirmäge ýardam berdi. Birnäçe ýyldan biziň oglumyz doguldy we aýalym ýene birine göwrelidi. Emma bu göwresindäki çagamyzy maşyn betbagtlygynda ýitirdik. Durmuşda ýowuz gyş ýaly başymyza köp dürli ýagdaýlar gelýär welin, olar hiç gutarmajak ýaly. Hudaý bilen aramyzdaky içinde dowzah ody alawlap duran düýpsüz çuňluk şol öňküligine galypdy. Şeýle bolansoň, Durmuşdaky ýagşy zatlaryň bary jennetiň bir salymlyk tagamy ýalydy. Men yslam dininiň köp parzlaryny takwalyk bilen berjaý edýärdim. Emma Hudaý şonda-da menden edil ýyldyzlar ýaly gaty uzakdy. Men dini mugallymlarymdan köp zatlar soraýardym. Emma muňa garamazdan, Özümi süýşüp barýan çägäniň üstünde duran ýaly duýýardym. Syrat köprüsi göz öňümden gidenokdy. Men özümiň ýa-da ýakynlarymyň ondan geçip biljekdigi babatda umydym ýok diýen ýalydy. Şöhrat, meniň saňa aýtmaly bir habarym bar diýip, Aşyr meni bir gyra çekdi. Men onuň ýüzünde şeýle aýgytlylygy heniz görmändim. Ol maňa Hudaýy alyp barýan göni ýoly tapandygyny aýtdy. Men, Aşyr nädip şeýle ýoly tapyp bilýärkä? Biz onuň bilen din barada ýekeje gezek-de söhbetdeş bolmandyga? Ol maňa, Isa Mesih Hudaýa alyp barýan ýol, Hudaýa eltýän köpri diýip aýtdy. Men, Diýýäniň näme? Sen orslaryň dini barada aýdýarmyň? A-how, biz türkmen-ä, diýdim. Men gahardan ýaňa ýarylaýjak boldum. Eger ol meniň aýalymyň dogany bolmadyk bolsady, men onuň dullugyna ýelmärdim. Emma Aşyryň hereketleri gaty aýgytlydy. Gaharymy getirýän zatlaryň iň erbedi-de, Meniň öz delillerim maňa ynandyryjy däl bolup görünýärdi. Men Isa Mesihiň Gurhanda gaty wajyp orny eýeleýändigini inkär edip biljek däl. Ol gaty köp gudratlary görkezdi. Şeýle gudratlary başga hiç kim edip bilmändi. Mundan başga-da, ol gaty halal, mukaddes durmuşda ýaşapdy. Syrat köprüsinden geçip biljek ýeke-täk adam Isady. Oňa hatda Mesih, Kalima talla hem diýýärler. Muňa düşünmek bilen men Isanyň durmuşyny we taglymatyny öwrenmekligiň musulmançylykda ösmegiň bir bölegidigini bilýärdim. Biz Aşyr bilen Isa barada Injile görä döredilen çeper filme seretdik. Isanyň aýdan her bir sözi ýüregime jüňk boldy. Onuň sözleri meniň ömrümi kesgitli baky özgertdi. Isa Mesih şeýle diýdi, Eý, argynlar, agyr ýüklüler, Meniň ýanyma geliň, Men size dynçlyk bereýin. Men şeýle dynçlyga gaty zardym. Men, Isa, Men şeýle dynçlyga mätäç. Men Seniň sözleriňe ynanýaryn. Men Saňa durmuşymy tabşyrjak diýdim. Men dileg edenimden soň, meni ömrümde ilkinji gezek üýtgeşik bir rahatlyk bilen ruhlandyryjy umyt gurşap aldy. Men bu täzeligi aýtmak üçin şo bada ejemiň ýanyna howlukdym. Şindi bütinleý kör galyp, munuň jogabyny agtarýan ejem paýlaşan habarymy gaty ünsli diňledi. Men oňa Isa Mesihiň aramyza iberilip, ölümi ýeňendigini we Syrat köprüsinden geçerimiz ýaly, onuň Hudaý tarapyn bize berlen köprüdigini aýtdym. Ejem, Ine, biziň umyt baglap garaşan habarymyz, muny türkmenlerimiziň baryna eşitmek gerek! diýip, şatlykdan ýaňa gygyryp aýtdy. Men bu habary tutuş maşgalam we dostlarym bilen paýlaşyp başladym. Adamlaryň köpüsi maňa birgeňsi garap, üstümden gülýärdiler. Meniň dostum Myrat bolsa meni ýaňsylap, Şöhrat, sen indi orslaryň ruhansy bolaýdyňmy? diýýärdi. Emma bularyň bary meniň parhyma-da däldi. Biziň köpimiz bu habara ynanyp, durmuşymyzy Isa Mesihe tabşyrdyk. Aýalym, ejem, aýal doganlarym we dostlarym bilen nahar iýmek, Hudaýa doga okap, oňa sežde etmek, Mukaddes Kitaby okamak üçin bile ýygnanyşýardyk. Özümiň duýan şol şatlykdyr rahatlygymyň başgalara hem inendigini görmek meniň üçin ullakan bagtdy. Dünýäniň bir bölegi bolan biziň topragymyzda-da, Hudaýyň maşgalasy döredildi. Dünýäniň dürli künjeklerinde ýaşaýan adamlar, haýsy dile ýa-da medeniýete degişliligine garamazdan, Hudaýa sežde etmek we onuň bilen Isa Mesih arkaly berlen gatnaşygy toýlamak üçin bile ýygnanýarlar. Meniň ýaly, biziň-de hemmämiz Isa Mesih arkaly Hudaýyň şol bir maşgalasyna kabul edilýäris. Bu wakalardan soň men iman ädimini ädip, hukukçy bilim baradaky arzuwyma dolandym. Men gudrat bilen halkara hukuk fakultetine okuwa girip, ony tamamladym. Meniň iş derejäm gaty ösüp başlady. Adamlar haýsydyr bir hossarsyzyň, uruşda maýyp bolan weteranyň we kör enäniň oglunyň şeýle derejä nädip ýetendigini biljek bolup, azara galýardylar. Men hossarsyz däl. Men ogurlyk alyndyň, diýip jogap berýärdim. Ejem meni gaty söýensoň, meni, ýagny hiç zady bolmadyk ejizje bäbegi öz maşgalasyna ogurlyk aldy. Edil şeýle tärde Hudaý hem meni söýensoň, hut Özi meni öz maşgalasyna ogurlyk aldy. Men ata bolanymdan soň, gaýtadan dogluşy başdan geçirişim ýaly, Şindi Hudaýyň perzendi hökmünde gaýtadan dogdum. Hudaý Adam ata we Howene şol günäni etmänkä, olar bilen ýakyn bolşy ýaly, biziň bilenem ýakyn gatnaşyk saklasy gelýär. Şonuň üçinem biziň aramyza Isa Mesihi iberdi. Günäler netijesinde Hudaý bilen ynsanlar arasynda bozulan gatnaşygy Isa Mesih dikeldip, utanjymyzy aýyrdy. Ol bizi Hudaýa alyp barýan dogry ýol boldy. Umytsyzlygyň bary ýok boldy. Hudaýyň huzurynda körlük zym-zyýat boldy. Beýik bir nur gördi. Tümlükde gezýän halk, tüm garaňkylykda ýaşaýanlaryň üstlerine nur saçyldy. Tümlükde mesgen tutan halk beýik nur gördi. Tüm garaňkylykda ýaşaýanlaryň üstlerine nur saçyldy. Bu biziň taryhymyz. Gadyrdan ildeşim, muny saňa-da hödürleýäris. Sizem Isa Mesihiň Hudaý bilen ýaraşdyrýan habaryny meniň ýaly kabul edip, Hudaýyň maşgalasyna goşulmak isleýäňizmi?